Temaşevanê nêja Platforma Ciwanên Serbixwe bi riya daxuyaniyekê nexşereyeke nû ragihand, tê de diyar dike ku ew ê êdî dest bi çalakiyên pasîf bikin. Doh êvarê bi navê Sonda Kurdî hashtagek jî vekirin, bi hezaran peyam bi wê hashtagê hatin nivîsîn, Tê de sonda axaftina bi zimanê kurdî tê xwarin, ev tiştekî nû ye li Bakurê Kurdistanê. Platforma Ciwanên Serbixwe bi navê Xwedayê Kurdistanê dest bi daxuyaniya xwe kiriye. Tê de gotiye, ev demeke dirêj e weke Platforma Ciwanên Serbixwe ji bo danîna rêbazeke nû ya neteweyî bi taybetî di nava ciwanan de xebatên avakirina hişmendiyeke bihêz ya neteweyî dikin Hewldanên wan ji hêla teorîk û sazmanî ve heta radeyekê bingehek ji vê rêbaza nû re daniye, îro êdî hatiye wê radeyê ku ew vê rêbaza nû bi çalakiyên protestoyî rakînin. Platform behsa çalakiyên pasîf dike, dibêje çalakiya Sonda Jiyana bi Kurdî Destpêke, wê êdî endamên platformê sond bixwin li her deverê bi kurdî biaxifin, pişt re wê berdewamiya çalakiyan jî hebe û şêweyê wan jî were guhertin. Em ê yekser biçine cem, yek ji endamên Platforma Ciwanên Serbixwe bi rêz Ferît Azad em ê binêrin, ew ê bi çi rengî ji me re behsa vê nexşerêya platformê bike. Dem baş birêz Ferîd Azad, tu bi xêr hatî Rûdawê. Ez dixwazim tu ji me re hinekî behsa naveroka daxuyaniyê bike. Me me behsa beşekî jê kir. Nexşerêya we di dema pêş de wê çi be û mebesta we ji çalakiyên pasîf çi ye? Yanî hûn ê çalakiyên bi çi awahî bikin? Belê kek Ferît eger tu amade bî ez hez dikim em hinekî behsa daxuyaniya platforma ciwanên serbixwe bikin. Çalakiya ku ji doh ve we dest pê kiriye û her wiha di meha mijdarê de jî êdî Sonda axaftina bi zimanê kurdî li gelek deveran bi taybetî li dam û dezgehan li gel xelkê ez dixwazim tu ji me re bi kurtayî behs bikî. Belê xuya ye. Dengê min negihîşt. Kek Ferîd tu bi xêr hatî careke din. Ez dixwazim tu ji me re bi kurtayî dest pê kê. Hinekî behsa platforma ciwanên serbixwe bikî. Hûn kî ne? Bi kîjan armancan kar dikin? Armancên we çi ne weke platform? Piştre me bêne ser çalakiya we jî. Belê, di nava xêrê de bî. Li destpêkê spasiya we û hevkarên we dikim ji bo dabînkirina vê derfetê. Platforma Platforma Ciwanên Sermixwe tevgereke niştimanperwer a ciwanan e ku beriya şeş salan dest bi xebatên xwe kir. Rêbaza vê tevgerê li ser sê bingehan hatiye danîn. Yek ji wan xwedaperestî ye, yek niştimanperwerî ye, yek jî mirovdostî ye. Me rêbaza xwe yanî bingeha fikrî û felsefiya rêbaza xwe li ser van Her sê xalan daniye û helbet armanc çi ye? Di bingehê de armanca me mezinkirin û berfirehkirin û kûrkirina tevgera rizgarîxwaza neteweyî ya miletê Kurd e bi rêbaza, bi metoda berxwedana pasîv.

di pratîkê de cîbicî bikin. Belê, durist e. Navê çalakiya me yanî bi dirêjayî Sonda Jiyana bi Kurdî ye. Sonda Jiyana bi Kurdî bi wê mebestê rabûye da ku zimanê Kurdî li Kurdistanê di hemû qadên jiyanê de bibe zimanê miletê Kurd Yanî miletê kurd ji heta ku bi tevahî di hemû qadên jiyanê de zimanê bi zimanê kurdî biaxive, em ê van xebatan bikin. Bi taybetî me bi vê çalakiyê xwestiye em çi bikin. Me got nêzî şeş salan e em dixebitin. Piştî xebatên me yên şeş salan em heta radeyekê hatin, êdî em dixwazin vê rêbazê bi rêya çalakiyên protestoyê rabigihînin bo miletê xwe û civaka navneteweyî. Yanî di vê çalakiya protestoyê de armanc ew e ku em vê helwesta xwe ya li ser zimanê kurdî ragihînin bo civaka xwe û bang li miletê xwe bikin, bi taybetî bang li ciwanên xwe bikin, ew jî werin çalakiya Sonda Jiyana bi Kurdî beşdarê vê çalakiyê bibin û zimanê Kurdî bixin hemû qadên jiyanê. Li ku derê hûnê bikin kek Ferîd? Tenê li Amedê tenê li Amedê yan li bajarên din jî wê hebe ev çalakî? Belê, ev rêze çalakiyek e. Çalakiya ku vê gavê me daye ber xwe çalakiya pêşîn e ji vê rêze çalakiyê. Yanê em ê çalakiya pêşîn li Amedê li dar bixin û piştê wê çalakiyê bi hejmarên cuda û li bajarên cuda, qonax bi qonax, di demên cuda de em ê her tim vê çalakiyê li dar bixin heta ku zimanê kurdî di hemû qadên jiyanê de bibe zimanê civaka Kurdistanê, ev çalakî dê berdewam be. Em vê jî bêjin ev cureyek e ji rêze çalakiyên me, yanî çalakiya jiyana bi kurdî cureyek e ji rêze çalakiyên me, gelek çalakiyên me yên cuda jî hene, em jî û van çalakiyan jî em ê bi derbasbûna demê roj bi roj ragihînin û civaka xwe û civaka navneteweyî agahdar dikin. Kek Ferîd, We gotiye cihê çalakiyê meydana Şêx Seîd e li Amedê. Mebesta we ew e hûn ê tenê li wê meydanê bi kurdî biaxifin weke nimûne heta ji sibê heta êvarê li wê derê nobetê bigirin bi kurdî biaxifin yan êdî di temamê jiyanê de li dam û dezgehan, li bankeyan, li Temamê kar û barê jiyana rojane de hûn ê bi zimanê kurdî biaxivin li her deverê. Belê em wê jî diyar bikin. Em ê di hemû qadên jiyanê de bi zimanê kurdî biaxivin. Çi li dezgehên fermî, Çi di ciyana rojane de, çi li kolanan, çi di ereban de, çi li dikanan, li ku dibe bila bibe û bi kê re dibe bila bibe, em ê bi zimanê kurdî biaxivin. Di hemû qadên jiyanê de, bi vê çalakiyê em ê vê armanca xwe ragihînin. Ne ku em ê tenê li qada Şêx Seîd bi kurdî biaxivin, em ê li wê derê ragihînin ku ji niha û pê de, belê, ji niha û pê de em ê di hemû qadên jiyanê de bi kurdî biaxivin. Tu dikarî ji me re hinekî behsa çalakiyên piştre jî bikî, wê di kîja çarçoveyê de bin bi kêmanî eger tu wê bibêjî? Belê. Yanî diyarkirina hinek çalakiyan belkî niha dirust nebe, ev di bernama me de bi vî yewayî ye, lê em dikarin vê bêjin, metoda me ya têkoşînê berxwedana pasîv e, berxwedana pasîv çalakiyeke protestoyê ye, bi rêya Xebatên bê şidet, xebatên bê tundo tujî. Yanê di çalakiyên me de dê bi tu a weyî tundo tujî û şidet tine be. Rêze çalakiyan niha ku me ragihandiye, Sonda Jiyana Kurdî, enha dikarim tenê di derbarê wê de biaxivim, ev rêze çalakî dê her tim berdewam be. Piştê vê rêze çalakiyê em ê rêze çalakiyên xwe yên din jî hê radîkaltir, Rêze çalakiyên radîkaltir em ê dîsa ragihînin dê çêtir be yanî em paşê van diyar dikin dê çêtir be. Endamên we çend in? Platforma we çend endamên wê hene û rêkxistina we tenê li Amedê ye yan hûn berbelav in? Belê. Yanî Niha hema hema li hemû bajarên Kurdistanê yanî bajarên Bakurê Kurdistanê komên me yên xwendin û gotûbêj jî hene û li gelek bajarên Tirkiyeyê û her wisa li Rojava û Rojhilat û Başûrê Kurdistanê hevalên me hene û her wisa li diyasporayê li Ewropayê heta Amerîka û Kanadayê hevalên me hene. Em egleb bi rêya Komên xwendinê û gotûbêjê li dor mijarên wekî em bêjin dîrok û sosyolojiya Kurd û Kurdistanê. Em xebatên xwe egleb bi vî awayî dikin. Hejmara me gel û çend e bi rastî ev ne dîyar e. Çunkî êdî tevgereka berbelav e yanî li gelek bajdaran heye. Em nikarim yekser bêjim hejmar ev e. Gelekî spas bi rêz Ferîd Azad, endamê Platforma Ciwanên Serbixwe ji Amedê tu mêvanê me bûyî. Zor spas.